Mbuya mono omogusi ominto, naende ase kwabeta ase okong'a ribaga rinde ri'abene, ninche oyomino omogambi o mbiro ngogoretera omoroberio ogo bwanchete ogocha kera eiki oboseemia nomogambi o mbiro. Reero igo nabwo igang'iranerie risoa riria mwamboria omokubi oria oeta. Abasubati igo mwang'akera chisimbi mpaka saa tano chia botuko, moganchoria, mogantigitigi, yaani mokanyagi mpaka ase ntanya kwagigwa, yaani mokambita ebite, Ng'a nase engecho naboririe abagaaka ng'aki, abagaaka namaebi, mwaria. Inki eke abasubati bababenia, mokona-goonchokana na kicheni, ng'a nini oyo ogaao kenya ebitunguo gochia, oo ne chinyanya agosibi gochia? Abasacha korwa kare mbagachiire mogondo bachia kobusora obori, abang'ina bare ororo. Eki nakio ekegusii ng'aki, egasi y'omosacha emanywe, na egasi y'omokungu emanywe. Ngachia gokwana nkamanya konyora ng'a mpaka baba abatuki, ba atuti, bakong'akera esimi bagontebi ng'a, Omanyete ekanisa iga egoteba ng'a, Omokungu riria anyometwe korwa aria nyaeguta gose korwa nyabororo, ng'a omokungu nomokonyi bw'omosacha, ng'a igo omosacha akore egasi, ekero arosire omokungu amanye kobwatera ororo, ngacha gokumia ng'a ki ki, ekegusii nkere iga borii, gose inde Bibilia egokwana iga. Inche namang'ana ekegusii narenge, lakini ase eng'encho mwanchoreti, Mokangetani, mogantigitigi. Bono rero bono ntaete gokwanera amang'ana aria mwagonyotera ng'a inywe omobibiti ibibiti nogokonyana. Rero bono nere ntaete koboria Mary boronge, nkoborie boronge ng'aki, riria nkwang'akire esegi, norikire egasi, nomosacha ogo narikire egasi, aye naende obwate egasi engiya mono goetania ey'omosacha ogo. Ngaki nere kwana goika bono otebie omosacha ng'aki, Rera epayslip yane, eye, omosaara one 45,000, inche ngoakane enyomba, omotienyi oyo, inche nkogorere abana eschool fees, inche ngoakanere abana eschool fees, inche nkogora egasi yaerire, chibesa chiagaye tiga chikire buna chirakire igo. Ngoika more mwakora igo. Abasubati rero ninwe mogoteba ng'a inwe mo digital. Omosacha rende, nki gekogera ogoteba ng'a nere omotubu enka, ekero yaikire bono engaki nkomokani ng'aki, Aye kabe omotwe bwenka, takoba ebigoti. Tagochi gokora egasi ebigoti egokora, koreng kwamanya gotoka ng'a chibesa chiane nechia nomogaka oyio atachipanga, utalijua jiji. Mwamanya gotonogera ebiswario korwa moino mpaka twaigwa emebere bobe. Abasacha abasubati aba tobegete nyomba. Nabo rero ntaete gokwanera ng'aki igo babategete. Mbaria basubati bare genuine. Omonto ore genuine kabisa noyomo out of 700. Babere out of 3,000. Inki ngokwanera igo? Igo ogosangi ng'a kera rituko buna aboka maambi, toe besa y'omogati. Toe besa y'amabere. Toe besa ya lunch ng'aki bono gwasoka igo ng'aki omwana agochia kogengerwa. My friend kende kegokuna ase nini iga gekoira ase mpesa yaye, ogokwa ekeondoko. Chibesa abwate ne chibesa chitang'ana besa, ogosubia ng'aki ki, omosubati onde emeeri agochia kogora nta amayeru? Echi ne chia mpesa nakwanera. Kende getorobana nigo atige ATM yaye ense, agotebi ng'a genda naigure omobere obobe genda oruse chibesa ching'ana iga. Ochia korigereria ebalance mose ogokumia ng'aki. Gose nonya nechiabwate nyomba ekebe tiime esaro ime, tari gokuna. Chibesa chiaye nechiaye, echiago nachio echiaino. Igo inki nababorerie omororo? Bono rende onye ngokania abasacha ng'aki, yaya gaki abasacha. Na aye takona kobugia omoro oria isiko iga iga ng'a omwana omwana orera, omokungu ogotura omoya gote ng'a bono togoeti omo e elfi nkorera are, kwang'anya kominyoka nekenyansa gochia koboria elfi, omokungu aikaransete netibi akogwocha. Reero bono ase eng'encho bogete, nigo nataka komanya ng'a equality eri boronge nere ororo, onye gagotaka ebinto ebi inde ng'a aye lasima bono omochiesi roche. Ere ebinto ebi inde amachukumu aye abarire ng'a naye omosacha, ekero omosa mosubati bw'omonyene nigo kwamoretete ere goika omorende. Aye nobwate echukumu yao buna omosacha. Ere buna omosubati rende, takorasoa in your shoe, rende takorabeka ebikoroto biao ng'a ki, yaya rero omotienyi oyo, Omosacha ninche namogorerete esuti, omosacha ninche namogorerete evesti eria abegete, omosacha ninche rero naakanete ekwerende uniform y'omwana, inche nakorete gento gete na gento gete, nere chibesa echi tiga ache agache achie gokorera investment nonye gochia Moro gose gochia ande agore oboremo. Lakini ogosakwa mpaka epensiri ya five bob. Chinyanya chiaera. Omosacha ogwakerwa esimi ng'a oche ne chinyanya, nabwo esimo omenyete ang'e ekebanda nkere ororo, chinyanya nchire ororo na omokong'u nabwate tatipo bw'omoboko. Lakini ogotebi ng'a oche ne chinyanya. Mambia, omonto oria bwegotonga oyo tare iga iga, fifty bob chitoke. Yaani ogosabu kera ebesa. Omosubati oyo egento atagete, bono atagete gogopima akiri. Koma gosangeria ere ochire ogorire esuit dress. Ebwate egochaka eke eke eke ekemesi kiaye bagokeroka, Neronge yaye, taikobeka sigati. Naende ekero akobeka chisigati akobeka chiria chigokogencha, aka minisketi gaikerete iga iga, ebibwato bire yellow bikororekana, kwamanya gose ng'aki bono gaki nkia dress eria iga. Gwasechia komoboria ase eng'encho omwoboete. Abasubati, ase mwabeta. Riria komwantangasera ng'a tangasa kera aria kera aria ng'aki amachukumu fifty fifty, abasubati twaikire digital, na ebinto binde bono tiga bikorwa in a digital way. Tiga gotiga omosacha bweka. Ng'a yare gokwarora ng'ina mwa Keresimi, gwategera komoboria ng'a inki agotebi. Ng'a antebi ng'a mbabwati echenkei ye chingoko. Yaani ekero igwe ki naye bagosaba mbakore asaba nyarebe. Riria buna akora iga, naye komanya komotebia ng'a ng'a two thousand etuki eye asarekire. Omosacha rika nabe, omanya koirania okoboko iga mobuke osokie gwareti, otige gokonya ng'ina, oragokonya. Ntori gokana nomosacha ogo. Lakini aye chibesa chiria ogachete chinyinge, ng'okoa. Kero gwakwanire aye na nyoko, mosacha ogo tori komotebia inki mwakwana na nyoko. Kero mwakwanire na your brother, mosacha ote komotebi nki mwakwana na your brother. Rakini ere okoeresa kera egento nki bakwana na esister yaye, nki bakwana na momura omwabo, nki bakwana na ng'ina, na ise bi, na ise nki bakwana nere. Aye togokwana nokwana nonye na egento ekemo. Okire tekiri. Kiria amache buna okireti igo, rakini naye bono ebinto binde kora ase enyomba eye. Igo ntagete mobe abasubati boronge baria mogoteba ng'a tokoriera nchoki morero. Ng'a aye ogosoa rioka iga nonye na erioki toigwa oterera nchoki. Karu chibesa bono tochirore emeti eye ebere ebere emegima, ogotebia omosacha ng'aki, na inche ninde pi airori, tiga ndagokonye emeti eye chigroup echi na inche tiga ndachibogorie emeti enye eye ebere emegima. Mose omokungu orakore egento ekio, either oria okare diaspora buna riria nakwana, tori ecountry imana. Lakini onye kore ororo, nonye nekero amaete buya kabisa ng'a tobwati besa. Agotenena agetanda ensemo ogoteebia ng'a, Bono oraire echae y'ekonywa eguga etabwati amachani? Igo oraire okirete iga abwo, echae y'ekonywa eguga etabwati nonya na nomogati, tokogora rende nonya nomwana rindasi, naende buna okogora rindasi ritarachi riika nse, nere okonacha ochakire gotest, okomenya ki? Testing yarenge. Kwamanya korwa aye kwanywa echae ensa, ere, onywe echae nomogati, onywe echae namandasi, naende nogore amandasi five onyamure three. ebakonyotutu bagotigera erimo. Kwana kore ebori nki gekogera bagokora igo? Igo goika omanye omogambi o improve leadership yabo ogo nyomba naende abasubati gachi mweringe ekero mwatorarire togokorora korwa ng'umbu irana nse abasubati nabato bakoirana nse tagotenena ekeng'umbu omobe ndogete buna bainto bakwerende mwana gotosomera gocha iga intwe nintu tokobanyuoma naende nintu tobanyuomete mosubati tokonyuoma mogaka ng'a ng'a ng'a ng'a ng'a onga buna inche nkonyuomete nyomba iga. Yako nagochoria omosacha ogo ase ekaransite, Kora ebinto biria mwateba motaete gokora bono, tobirore. Igo nki nakorora omoroberi oyo ngoteba nkeri ng'aki, Aye buna omosubati, onye korikire, naye kare asapuraisi omogaka ogo ituko rimo, nonye nemetienyi etato emegima omotebi ng'aki, Chibesa echi ntaete obekerani, ninche ngotebie eprojegiti tocha gokora. Okore emetienyi etato otekomata eyio eprojegiti, ara orarora ng'aki omogaka oyo igo ere ng'aki akorisoni. Igo tindateba ng'a nainwe abagaka mogende bono mo mo mokire buna amatimba oo, dee. Tobasa gopacha tari efamiri yao yepache tari lakini kare amotege oramoborie ng'aki ero ngaki eri nkabwati besa. Gose notamotebi, motebi naye rora chibesa obwate abwo ogore orore buna ng'aki agokoiraneria. Ogokora ewiki engima motari gokwana nere igoro yokomotebi ng'a kora egento gia five hundred shillings gose ekia one thousand shillings. Naye omosubati ngaki ende bono karatebe omogaka ogo motebi ng'a omoshahara one thirty thousand, forty thousand, eye payslip nere eye ng'itogokorera chibesa echi. Orarora ng'a omosacha oyo naki kwanyomete nere. Riamwe nase engencho y'ogontegerera, ninche omogambi o, omogambi o mbiro, nkobaretera omoroberi mwanchete, bw'omoseemia, na omogambi o mbiro.